Anto manera nos a indiká kaba fo'i na kuminsamentu awe nos ta den un tremendo ambiente den Punda. Nos ta den Punda Vibe, manera ku asina mes por sinti e vibrashon. Nos tin nos DJ tambe ki banda DJ Dosum Pita Koshi kiba nos. Grup riba dje. Nos a mes por sinti e vibrashon aki den kunda. Anto ku e muzik aki, mi ke hasi bosan e pregunta lei. Kiko bosan ta kere nos tin ku hasi pa trese mas Ambiente mas Bosa kosnan den punda Bosa rebiba nos sentro di siudat un tiki. Paga nan a kuminsá haci un tremendo trabaho kaba ku punda vibes Des plein pia p'e organisacion su tras pero mi ta kere nos mester di mas Nos e parti di night life nos tin ku sigui traha riba dje ora riba dje bierne dje sabra Si si anto mi ta kere ku por ta trese mas restaurant kesinan tambe aserka ta duna un bida mas lihe no. Sí, ami ta full di acuerdo pa haci algun awor aki stores eh, pa cusnan cu tin algun restaurant, anto restaurant di calidad halto, pa asina e por track hende di bini parkera anto cana den e sfera dushi bay come algo anto cana rond. Mi ta kere cu ta un trabou di traha hunto, tur mente bini pensa, nos a tur partido cu lo por tin beneficio fo'i esaki, anto yega na un miyo solucion. Por ta e infrastruktura tin ku kambia, por ta tin otro kosnan ku tin ku pasa, kisas bo sa bo sa nèt un twist tin ku bini. Sí, mi tambe ta kere den e twist, mane bo a bisa hoy nan ta bon bezig òf nan a kuminsá hasi e trabaonan, pero si por ehèmpel e parti di stores no ta funshonando, Bin ku masnan tu kafé, bin ku clubsnan, bin ku restorantnan. Tur hendenan ta haña gana di bin punda e ora. Pasobra awor aki manes nos tur sa pa kumpra un paña, bo nos mester di bin punda. Bo por sinta na bo kas online, bestel bo paña, pero tòg si bo ke èkt enjoy di bo senter di studia shin otro kosnan e ora ei. Mane ami ta haña e. Anchi aki mes masha gezellig mes awor aki lo mester si por trece cos tan asina aki mas tanto mas Sí. regular. Correcto. Anto nos tambe tin cu kero un tiki mas den dje. Nos Verdad. tambe mester basa sali Biba cas cuné. echt biba cuné pasobra Punda Vice berdad a cumpli un aña algun siman pasa, un trabou tremendo pero nos tin cu celebra mas di nos mes nos tin cu duna e e actividad esfera tambe. Komo siudadanonan. Awor a tin mas papia ku un empresario tambe ku ta ku tin su negoshonan den Punda, anto el a indiká ku lo ta bon tambe pa trese, por ehèmpel, bibiendanan bèk den Punda. Ke mende ku hür apartamentnan, ke esei nan. Su gumi a kuminsá ke esei tambe, awor aki tiki tiki, pero e mester bira mas. Sí. Korekto. El a indiká ku pa pone esei un tiki mas den Punda. Ya bo ta haña automáticamente tin un bida kaba di hendenan ku ta habitá den punto mes e ora ei. Nos a siña ta trese komo punto mi di e pa mi, no a para riba e punto ei, ta hopi importante bèrdat ku por trese un bida di un manera òf otro, no? Sí, por sigur. Manera nos a papia kaba e kafésnan, los eigenlik nos tambe kier den e proyektonan, pero mi ta hopi kurioso pasaje ora e unda. Ken dus na unda tin ku kuminsá? Ken tin ku kuminsá trese e inisiativa aki? Manera bo a menshoná e infrastruktura. Nos a bisa tambe di mas kafes, mas restorant, biba e kos mas tantu manera e Punda Vibe aki, e inisiativa aki ta masha great mes. Pero unda tin ku kuminsá? Na nos gobernantenan, na nos komersiantenan. Mi ta kere comerciantenan tin hopi hopi influencia, anto si nan step anto bo sa indica van esaki ta e palan esaki ta e direccion, anto hunto cu otro partidonan tambe cu tin beneficio afo of cu por tin influencia nos ta bay yega leu, pasobra awor e na mi percepcion ta cu demo ta haci algo anto ta purba involucra nan, ellos ta vanuit di demo y ta bini Pero si comerciantenan tambe duna di nan parti anto nos yega na un caminda basá na mitar camino anto pa yega na e solucion mi ta kere ta di tur dos banda tin cu bin en. Sí, mi ta kere hopi factor ta un rol berdad, anto un di esunnan cu ta hopi obvio awoki ta e prijs di huur pa e comerciantenan. Mi ta kere esey ta un factor cu ta un rol cu nan no ta. Trece iniciativanan, plannan nobo si ta den un mes por ehempel cu nan por traha riba dje. Y awor cu tin hopi competencia tambe no, cu bo mira bon, te mendi eigenlijk tin cu hasi e cos mas atractivo berdad pa e comerciantenan por bin bek unda. Bo comprende? Y duna nan espacio pa ta creativo, bini cu iniciativanan. Correcto. Pasobra sientenan no ta biniendo punda, entonces e comerciantenan tin cu paga asina tanto cen na huur.

Yes. Si bo kanda den e kaya aki bo ta mira basta hende bezig ku arte. Sí, sí, por sí. tabata un kos tambe ku por bo sa bibele mas. Hendenan ku por tabata gusta kumpra kosnan, obra di man, eseinan, tòg bo ust'e un Verdad. tiki mas, pensa nan mester oke mi ta bai punta pa mi apresiá e seinan. Exacto. Verdad. Yes. Verdad, Es un bon pasobra- idea, sigur. Sí, pasobra awe mes, prome be ku ami a pasa den e hanchi akinan, anto ta como un cambio completo, Correcto. completo. Dus no, hopi grei. No, e punda vibe aki mes tin cabo no espera cu no, nos por mas. Correcto. Cosa aki ta comienzo nos ta spera cu ep nos por logra otro mas. Sigur, sigur. Nos por.